Salve família, aquele é Smara punga MC Pica dos Pica Antes no começa vídeo família, escreve na canal, comenta, compartilha Deixa aquele like pa subir atenção no YouTube família Família, like é de graça, ka pa paga no, ok? Da aquele like li sisim, compartilha ku bus amigos pamodi vídeo é pizado pa nhos, nka sa papia txeu N'sem fala sobre acontecimento ku Sebá o Sema Soá Sebá toma um porrada imenso la na state Rapaz, deixa só tal membo del porrada, membo ke sa tudo fudido Mas. Nton, ningen ka merese faze nada di kel-la ku ningen, bu sta intende? Ningen ka merese agridi ningen. Tudu kuza ta rezolve na pas pamodi Sénas é fudidu, bu sta intende un kuza? Nton, kuzê ki pasa? Bu sai ma tranka fula ku Sebá, sebe se ses treta jiganti. Sénpri es ka ta fila, alvês ku pas, alvês ku briga, sima mudjer ku maridu. Bu sta intende un kuza? Nton, kuzê ki pasa? Nton, tranka fula fla ma Sebá dadu na ku Ben-Dar pamodi el tranka fula. ta atxa ma se bati kaba ku se karera. Mi ta atxa ma tranka fuleji kaba ku se karera mesmu, ma el ki kaba ku se karera. Txi gosi el fika tiki-toki, ki na N trabadja ka ta trai. Tranka fule kai na rial, mano. Kai na rial. Talves bo ta faze bu paka ku tiki-toki la ki ta da pa bu vive trankuilu. Is alright. N ka ten prubléma ku isu. Mas, si ta da pa bo trabadja, bo trabadja, mano. E ka un, e ka un umilhason. Bu kumesa dize el, Pamodi ten muntis ki fla ma riku ki bo, é mutu ma riku, susesu más ki bo, ki perde tudu, kumesa tudu dize-l. Kumesa dize-l é ka burgonha, ok? N ta poi fidju si sin, tranka fule ki N tara ku pai profeta angulanu ta fala mal di Sebá, ta fla ma Sebá merese toma ben tomadu pamodi Sebá distrui se karera, ok? N ta poi kel fidju, nhos ta odja, nhos ta sigi pasa. Fui! N ta durmi nha tropa. Yama!

Ba manda boka bai Pode poi pe kusa ku kre nen ka sa diga Ami ngi nada sa tranpa das Ka go Sabe sa sa txapi kusa la Ka go Ka go nta fo Ami mi ku bo momo Nta batu ko trop Ami ku bo momo Yo ka pa mo nada ba mi bo nta batu ko Ka go nta batu ko sert Ka go. Ku bo dja ku kre. Dja ku kre-m konta bu ben da pa du oru-m batu ko-u mostrou ma mi ka rapasin pa mon da-m ta fazi palhasada ma mi ka palhasu mi ta batu ko-u sen do sen piedadi mo abo abo é omi ki kaba-m ku nha karera bu toma-m tudu nha dinheru bo ki tene-m asi ma dios ka ta durmi nha manu. Ya. Kai nha ta panha txon nha ta pui. Mo kel kel kel nha kukerada é ben dadu. Ya, kel ainda é poku. Di bo sa kumesa, kel é so kumesa. Kel ainda é so kumesa, tudu koba ku ta koba li na semai, tudu umilha ku ta umilhanu li, ta umilhanu, ta fla gentis pa ka danu nada, ta injurianu, ta injurianu. Ben dadu propi nha tropa. Osa na brinkadera Osa na brinkadera Basta ka matal Dal un dos tapona Pa e prindi pa ma vida mi ka Ma vida mi ka sirku no Ya Ya Ben dadu Bem dado. Pi toma juiz. Bem dado pi toma juiz. Ya, assim pi toma juiz. Pi deixa de coa na seu mãe. Ele que busca gajo. Você vai morrer nessa franja lá? Para morrer que primeiro vez, muitas vezes junto comigo. Eu tô humilhado, ele eu tô humilhado. Ele tá chegando um coa, ele tá pôr para baixo. Ya. Ya. Tá pôr para baixo.

Ô sedu ô tardi ta ben ta txiga na bo Kel N fla-u amor Ó kel-li inda é so komésu amor Agu inda nen bu koi kuze ki sta dentu kapital pa bo Trópa é pamo N ka fla-u nada Bu ka se kuze ki sta dentu kau verdi inda N fla nhos go Kel agu N ka kre flaba nho Má dja N fla nhos Nhos ka se kuze ki sta dentu kau verdi pa el N fla nhos.

Oh gasta u se bai nosso amigo já nos ajudou aqui nos presente. Ya elis elis já ta com a cabeça tudo a cabeça já tá tudo quebrada irmão manda a cabeça quebrou coitado ya manda número dele não mano ele cobou a mãe dele ele ele mandeu para cona da mãe ya ele mandou

Mos, oh, es si pi prende pa manhan, pega la pa pade ol. Pi prende, minis, minis, e ka pa morre. Mister. Ola u bixinho abi. Ke ke tu, ke ke tu keres, o meu grande acão? Ola, Pitinho, Pitinho, seba, o, o, os rapazes bateu, bateu no seba, cara. Seba, Kis, tu sabes, kis rapazes? Os rapazes, o amigo dele, ele mandou os amigos dele para cona da mãe, isso, mais aquilo, o rapaz para com ele, deram ele com a garrafa na cabeça, irmão.